soen Iech wierklech Merci fir Är Präsenz op eiser normaler, regularer Pressekonferenz no eisem éischten nationale Virstand vun der Rentrée. An awer ass et e bëssen eng extra Pressekonferenz, Dir wësst et, well et eng extra Rentrée ass an eng schwiereg Rentrée war, déi scho mouvementéiert war an et ass scho ganz vill passéiert. An duerfir hu mer och dësen nationale Virstand natierlech genotzt, fir iwwer haaptsächlech, an ech soen, dat war wierklech de grouse Punkt ënnert der Actualité politique, fir iwwer den Accord tripartite ze schwätzen. Ech, Dir wësst, deen Datum vun haut war annoncéiert a mir hu gesot, haut gëtt d'Décisioun geholl. An ech huelen do och all Spannung direkt eraus, Den Accord tripartite ass vum Comité national vum OGBL ugeholl ginn haut de Moien. An dat ass och richtig esou an dat ass och nëmmen normal esou. An ech ginn nach eng Kéier kuerz dodrober an, firwat dat fir eis e wichtegen Accord ass. An ech muss eng Kéier kuerz ënnerbriechen, well hei schellt andauernd den Handy an dee stéiert anscheinend d'Mikroen, sorry. Voilà, firwat dat fir eis e wichtege Moment ass. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer aus enger Tripartite am Mäerz erausgaange si mat engem Accord, wou den OGBL net konnt matdroen, wéi Der alleguerte wësst. Mir sinn an där Tripartite am Mäerz eragaangen A mir hate Folgendes gesot, Mir hu gesot, den Indexsystem, dee muss normal fonctionnéieren. Dat war eng vun eisen Haaptfuerderungen, wéi Der Iech erënnert. Mir hunn och gesot, et muss op d'Inflatioun agewierkt ginn. An déi Inflatiounsprevisiounen vum Statec, déi schéngen eis net realistesch an déi wäerte méi héich sinn, wéi dat, wat am Mäerz virausgesot ginn ass. Mir hunn och gesot, et dierf net, eng Tripartite sinn, déi sech reng ronderëm den Index dréit. A mir hunn och gesot, et muss op d'Präisser vun der Energie agewierkt ginn. Mir hate proposéiert, Deckelen ze maachen op den Energieproduiten an eng Baisse vun der TVA ze maachen. Mir haten och proposéiert, op de Prix administréen ze wierken, an ënner anerem hate mer déi konkret Fuerderung vun dem Afréiere vun de Präisser vun de Maisons de soins. Dat waren déi Fuerderungen, mat deenen den OGBL an d'Tripartite vum Mäerz eragaange sinn. Mir hunn déi deemools net erfëllt kritt. Ech ginn net méi dorop an, mee deen Accord konnte mer jo bei wäitem net matdroen. A mir sinn an déi heiten Tripartite eragaange mat där selwechter Positioun, an déi verschidde Punkten do sinn erfëllt ginn. um Enn vum Dag no deene Verhandlungen an der Tripartite. An ech mengen, dat ass einfach emol virausgeschéckt, fir ze soen, Mir fillen eis confirméiert an eiser Positioun, déi mer zënter der leschter Tripartite haten. Alles dat, wat mir eigentlech gesot hunn zu deem Zäitpunkt, ass elo diskutéiert ginn, enfin diskutéiert ginn. A mir hunn am Fong op dem Positionnement op der ganzer Linn just Confirmatioune kritt vun der Realitéit vum Liewen a vun deem, wat passéiert ass a wéi d'Inflatioun weider geklommen ass. A mir sinn elo confirméiert ginn och an eise Léisungssich duerch deen Accord, deen elo um Dësch läit an deen de Moien dann och nach vum Comité national ugeholl ginn ass. Mir. brauchen net ze verstoppen, dass et hei eng grouss Attack op d'Lounfro gouf zënter Méint vu Säite vum Patronat, déi dann halt mat der Regierung matgedroe ginn ass am leschten Accord. An déi Attack op déi Lounfro, wat de spezifeschten Index ubelaangt, déi sollt elo weidergoen. Och dat ass evident. Dat hu mer jo och schonn, also mir hunn et jo am Mäerz gesinn, dass déi Attack geridde gëtt. Mir hunn eis dogéint gewiert. Mir hunn Nee gesot a mir sinn opgestanen a mir hunn eis zënterhier gewiert an engem laange Wee, dee mer gaange sinn, mat ville Leit an Aktiounen, gewerkschaftlechen Aktiounen, Mobiliséierungen, mee awer och an enger Kommunikatiounscampagne, déi mer gemeet hunn, awer och an de Betriber, wou mer mat de Leit um Terrain present sinn a mat deene schwätzen a gemierkt hunn, dass mer do grouss Ënnerstëtzung kritt hunn a wou mer einfach gesot hunn, Dat do ass de falsche Wee, deen do gewielt ginn ass. A mir hunn och direkt am Mäerz gesot, dat ass dee falsche Wee. Mir hätten deen Accord net dierfen, also deen Accord hätt net dierfen zréckbehale ginn. An dat ass och dat éischt, wat haut erfëllt gëtt duerch deen neien Accord, dass den Accord vum Mäerz vum Dësch ass. Ansofern ass et iergendswou logesch, dass den OGBL sech confirméiert fillt an dass mer deen doten Accord matdroe kënnen. An et ass och logesch, dass mir gesinn, dass mer déi wichteg Lounattacken do ofgewiert kritt hunn, dank eigentlech der Positioun vum OGBL an der éischter Tripartite an dank eiser Oppositioun, déi mer an deene ganze Wochen a Méint dono gemeet hunn an déi Mobiliséierung, déi eben och stattfonnt huet. Mir hunn dat deemools gesot, Mir koumen aus enger laanger Covid-Phas eraus, wou mer alleguerten eis haaptsächlech mat der Pandemie beschäftegt hunn a wou mer knapps amgaange waren, erauszekommen aus de Froen ronderëm d'Pandemie, ass déi Lounattack op der Indexfro geridde ginn. An do hu mer gesot, do trëfft Der d'Gewerkschaft an der Substanz an do loosse mir dat net mat eis maachen an do wäerte mir eis wieren. An do hu mer dat gemeet. An dat sinn eng vun den wichtegste Froen, déi eis beschäftegen. An dat war, mengen ech, de wichtege Message, dee mer deemools konnte ginn. Mat där Haltung a mat där Opposition, déi mer gemat hunn, ass et eis och gelongen, dass et an dëser Tripartite e bëssen anescht gelaf ass an dass mer kloer gewisen haten, Den OGBL kann Nee soen, wann en net d'accord ass, a ka sech och wieren, wann elo weider soll um Index manipuléiert ginn. An dat war eis Ligne rouge. Dat hu mer virun der Tripartite gesot, dat hu mer och schonn an der Ëffentlechkeet gesot gehat, mir hunn et an de Bipartite gesot, déi zwou, déi am Summer stattfonnt hunn, a mir hunn et elo wärend de ganze Verhandlunge gesot. An Dir hutt och matkritt, Dass déi Attacken ronderëm den Index och schonn erëm lassgaange si bei de Bipartitten, spéitstens am de 14 September, wou d'Previsioune vum Statec erauskoumen an de Worst Case Szenario op eemol um Dësch loung, vun de ville véier bis fënnef Indextranchen, déi da elo sollten bis um Enn vum nächste Joer erfalen, war d'Stëmmung am Land do. An do ass d'Stëmmung gemeet ginn alt erëm eng Kéier. iergendswou eppes un deem Index-System do ze rëselen. An dat war fir eis definitiv déi falsch Äntwert op dës Kris. An dunn hu mer och eben zënterhier ëmmer erëm dat dote betount. An duerfir si mer der Meenung, dass duerch deen Drock do et méiglech war, déi Lounfro emol vum Dësch ze kréien an déi Attacken do ofgewiert ze kréien. An dat ass, mengen ech, de Fin mot oder déi wichtegst D'Konklusioun, déi mir fir eis haut kënnen erauszéien an déi d'Positioun vum OGBL erkläert, Mir hunn éischtens, den Accord vum Mäerz ass vum Dësch. Dir wësst, dass dat eis wichteg war. Dat froe mer zënter Mäerz an dofir hu mer vill gestridden. Den Indexsystem spillt erëm normal. An dat war och eng vun de wesentleche Lignes rougen natierlech. Dat heescht, all Indextranche, déi elo declenchéiert gëtt, déi gëtt och bezuelt. An dat war dat Zil, wat mir verfollegt hunn a wat mer wollten erreechen och. An dat och grad an dësen Zäite vun historesch héijer Inflatioun ass e wichtege Message, un de Lëtzebuerger soziale Modell. An et ass e wichtege Message un déi schaffend Leit an d'Pensionéiert, dass mer et fäerdeg bréngen, un eisem wichtegen Instrument, Indexmechanismus, festzehalen an deen och duerch dës Zäiten ze kréien. Natierlech war et eis dann eben och wichteg, op Inflatioun ze wierken, an och dat ass passéiert, hunn ech schonn virdrun ugedeit. Mir hunn also Hëllefen op den Präisser vun Energie, andeems mer en Deckel hunn, ech ginn nach drop an, Dir kennt alles, wat zréckbehale ginn ass op den Energiepräisser, andeems mer eng Baisse op der TVA hunn an andeems mer nach eng Rei aner Hëllefen hu fir d'Leit. An dat war fir eis, mengen ech, dat Wichtegst, wat huet missen erfëllt ginn, an dat ass och geschitt. Et ass esou, dass déi Tripartite natierlech an engem ganz schwéiere Kontext stattfonnt huet. Och dat si mer eis alleguerte bewosst. An ech ginn eng Kéier kuerz drop a, well dat elo vill debattéiert ginn ass, wéi dat, wéi et ofgelaf ass. Et war eng Tripartite, déi relativ spéit ageruff gouf, effektiv, wou mer alleguerte scho gesinn hunn, dass vill, wéi d'Tendenze sech entwéckelen iwwert de Summer. An et war eng Tripartite, déi hefteg war, well se a kuerzer Zäit, huet missten grouss Décisioune getraff ginn a mir ebe laang, also dräi Deeg laang zesumme souzen, bis an d'Nuet eran, wéi Der alleguerte matverfollegt hutt. An et war eng Tripartite, déi an enger Kris stattfonnt huet, wat jo richteg ass esou als Kriseninstrument. Mee an enger spezieller Kris, well mer eben déi héich Inflatioun hunn, mir hunn nach ëmmer dee grausame Krich an Europa a virun allem deen onprevisibele Krich, wou kee wierklech weess, wéi et moar ass a wéi et weidergeet, mir hunn déi Energiekris, déi esouwuel d'Leit wéi awer och verschidde Betriber trëfft a wou mer an enger Situatioun waren, a mir si Gewerkschaftler, dat kann ech ëmmer nëmme betounen, mir vertrieden D'Leit, a wou mer an enger Situatioun waren, wou mer riskéiert hätten, dass einfach Leit net hir Rechnung net méi kënnte bezuelen, reng hir Heizungsfraien net méi konnte bezuelen, bis an d'Mëttelschicht eran. An dat hu mer misste verhënneren. Wou mer natierlech déi Approvisionnementsproblemer hunn, wou mer och dee Risiko hu vun der Energieversuergungssécherheet, déi net méi garantéiert ass, wou mer nach konfrontéiert si mat rietsen Tendenzen a ganz Europa, elo ganz rezent eben deen Ultrarietsruck an enger vun de gréisste Wirtschaftsmuechten vun Europa, wou mer de Leetzëns hunn, deen duerch d'Politik vun der Zentralbank eropklëmmt an d'Leit massiv trëfft. wou mer historesch héich Inflatioun hunn, bon, Dir kennt de Kontext, awer an där ganze Bull vun engem Europa, wat ugegraff ass oder wat geschwächt ass duerch all déi Punkten, musse mir hei Léisunge fanne fir Land a Leit a Betriber, déi jidderengem iergendzwou zegutt kommen an déi och e Kompromiss sinn, mat deem jidderee sech kann erëmfannen, tout en sachant, dass mer alleguerte wëssen, dass an den anere Länner och natierlech aktiv no Léisunge gesicht gëtt an no Hëllefe gesicht gëtt a mer e bëssen deen Zäitdrock och hei haten, iergendswou séier erauszekommen oder séier eppes, eng Léisung ze fannen. An an deem Kontext si mer an déi Verhandlungen eragaangen, an déi spueren ech Iech elo, well Dir hutt dat couvréiert, Dir waart ëmmer do an Dir wësst, wéi et gelaf ass. Déi waren natierlech hard, déi Gespréicher, dat wësst Der och. Mir ware mam Patronat a komplett opposéierte Positiounen, wat d'Lounfro ugeet, ganz kloer. Mir waren, mir hunn och do missten hard verhandelen an déi, Et war net ëmmer alles sech eens do, déi dräi Säite vun der Tripartite, wat ganz kloer ass. Mir waren zwar ënner Gewerkschaften eens, och dat wësst Der, datt mer eng Gewerkschaftsfront haten, dann deska bis zum Schluss, a mir sinn eragaangen a mir hunn, wéi gesot, déi dräi Saachen do gefuerdert, op där enger Säit op d'Inflatioun awierken, andeems mer eppes mat de Präisser maachen, op där anerer Säit den Index behalen an, an drëttens, an déi drëtt grouss Fuerderung, déi mer eben net kritt hunn, och déi kennt Der vun eis, Dat ass d'Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun an d'Fro allgemeng vun der Steiergerechtegkeet. Elo si mer no laangen an zéie Verhandlungen an dee ganze Kontext, deen ech elo e bësse gezeechent hunn, zu engem Protocole d'accord komm oder zu engem Accord de principe komm, dee mir als Verhandler fir den OGBL zu deem Zäitpunkt konnte guttheeschen an dee mir haut och dem Comité national proposéiert hunn, deen Der alleguerten, Kennt an sengen Inhalter. An ech ginn dann awer enke doduerch, well ech eben elo ganz dru frisch déi éischt Versioune vun vun dem Pabeier vum Accord virleien hunn, mee do gëtt elo nach Toilettage de texte gemeet. Bon, dat éischt ass, dass eben, dass mer erëm en zréck zum normale Fonctionnement vum Indexsystem sinn, wichtige Punkt fir eis, dass also all Tranchen elo ausbezuelt ginn, wéi se erfalen, plus déi Tranche vun Abrëll, déi jo nach de Report vun deem vum leschte Joer war. Dat Zweet sinn d'Awierken op d'Energiepräisser. Do hu mer déi Hausse vu 15, vun enger maximaler Hausse vu 15 Prozent op de Gaspräis vun Oktober un bis, also éischten Oktober 22 bis Enn 23. Loosst mech do just e Wuert dozou soen, well do kënnt jo elo déi Fro, déi grouss Fro, déi vill debattéiert gëtt, vun der sozialer Selektivitéit. Eis OGBL war et wichteg, dass dat Awierken op de Gaspräis séier kënnt, ab Oktober am beschte kënnt an net eben d'nächst Joer, well dann ass et, also elo mussen d'Leit hir Haiser hëtzen an hir Wunnengen hëtzen an hir Rechnunge bezuelen. Wa mer, a mir ware jo awer scho Mëtt bis Enn September elo wou mer haut hei stinn, wa mer wollten eng séier Léisung, war et eis, also huet d'Regierung eis gesot, war et eeben nëmme méiglech ze soen, mir maachen elo deen dote Wee, deen Hiewel, wou dann eebe jiddereen eng maximal Hausse vun de 15 Prozent kritt. Mir sinn eis awer bewosst, datt dat elo fir jiddereen dat selwecht ass an eebe kee Krittär vun der sozialer Selektivitéit dran huet. Mir hunn dat och bedauert an der Tripartite. Mir hunn och gefuerdert, Kënnt Der do näischt anescht maachen? Mee duerch déi Erklärung vun deem kuerzen Zäitraum, War et dann net méiglech, do méi ze soen, deen ee kritt 15 Prozent an deen aneren 30 Prozent an deen aneren 50 Prozent gedeckelt? Nonobstant dat do ass et eng risegrouss Hëllef fir e ganz groussen Deel vun all de Ménagen, déi mer elo am Oktober direkt spieren, dat, wou mer wëssen, dass Annoncë vu bis zu 110 Prozent gemeet gi sinn op dem Präis, an amplaz vun deene risen Haussen hu mer eben déi 15 Prozent. Dat ass awer direkt eppes, wat de Menagë vill entgéint kënnt. De Problem mat der Fro vun dem soziale Ciblage ass dann awer och deen, dee muss een awer och soen, mee esouwäit ass et eben net komm, an der Diskussioun, well mer direkt gesot kritt hunn, net machbar, Mee wou hätte mer dann ugesat a bis wéi ee Salaire? An da wären déi Diskussiounen erëm lass gaangen a dann hätte mer wahrscheinlech och nach herno schwéier Streidereien driwwer gehat, bis wéi een Héicht vu Revenu een da wéi vill muss gehollef kréien op der Gasfro. Dat. An alles dat an de Kontext gesat, muss ee soen, am Absolutte vläicht wouer, datt dee mat der héijer Pai och elo seng 15 Prozent Maximalhausse kritt, mee et ass awer trotzdeem esou, datt dee mat der héijer Pai einfach manner, deem doen d'Energiehausse manner wéi wéi dee mat der klenger Pai. An och dat muss ee realistesch awer gesinn, datt am Relative gesinn déi mat de klengen a mëttlere Revenue méi e groussen Deel vun hirem vun hirer Kafkraaft a vun hire Revenue vun senger Täsch den Ament vum Mount an d'Energiepräisser stiechen. An dat ass och an dëser Fro einfach wouer. Mir hunn hei Statistiken erëmfonnt, wou mer an engem Quintil I, déi sinn zwar vun 2019, do ware mer an anere Proportiounen, an anere Präisser, mee am Quintil I huet e Menage misste vu sengem Revenu disponible 7,7 Prozent opweren, fir d'Energiepräisser, d'Energiekäschten an am Kaentitel 5 zwee Komma aacht Prozent. Do gesi mer awer, datt e grousse Gap besteet zwëschent deem, wat mer alleguerte mussen aus eiser Täsch fir d'Energiepräisser ausginn, an deem, wat déi mat de ganz héije Salairen da mussen fir d'Energiekäschten ausginn. An duerfir ass och déi Fro eng schwiereg, also nieft dem Fait, datt et souwisou elo, keen Thema konnt sinn, well et séier huet misste goen, dass mer déi Kritik awer absolut verstinn, an Där wësst vun eis als OGBL, dass mer do och ëmmer dofir sinn, dass do cibléiert virgaange gëtt an dass mer och net der Meenung sinn, dass Leit, déi ganz héich Revenuen hunn, missten d'selwecht vill gehollef kréien, wéi Leit aus der Mëttelschicht. Mee dat just zu der Erklärung zu deem dote Kritikpunkt. Dann hu mer nieft dem Gas, bon do gëllt e bëssen dat selwecht, Stabiliséierung vun den Elektreschpräisser, Dir kennt dat, do hu mer esou eng Hausse vun null Prozent fir d'nächst Joer, keng Haussen, déi op d'Leit duerkommen. Dann hu mer beim Mazout, dat kennt Der och, déi Verdueblung vun de 7,5 Cent de Liter op 15 Cent ab November bis Enn d'nächst Joer. Dann hu mer d'TVA-Reduzéierung, vun engem Prozent, dann hu mer den, och missten an dësem Accord den Ajustement vum Mindestloun nach eng Kéier festhalen a verankeren, well och d'Patronat vill iwwert de Mindestloun an der Tripartite geschwat huet, ech drécken et elo emol esou aus, a vill sech Froe gestallt huet iwwert d'Héicht vum Mindestloun an deen Ajustement. deen elo deier gëtt, den Ajustement vum Mindestloun wäert fir Januar 2023 3,3 Prozent Erhéijung vum Mindestloun ausmaachen. A well en eben diskutéiert ginn ass, ass en och hei am Accord verankert ginn, datt dee muss kommen, esou wéi dat souwisou an eisen Aen geschëlt ass. Dann ass d'Verlängerung vun der AVC, Allocation vie chère, mat der Verlängerung vun der Erhéijung vun de, also vun de Prime Energien, déi nei agefouert goufe beim Energiedesch, och nach fir d'ganzt nächst Joer. Dann ass dee wichtege Punkt mat de Maisons de soins, an dee jo och, wou mer ëmmer erëm dovu geschwat hunn, ech mengen, Dir hutt dat alleguerte matkritt, dass dat schonn am Mäerz eis Fuerderung war, dat heescht do en dehors vum Index, e Gel vun de Präisser op de Maisons de soins, wou, eis dann awer och e bësse garantéiert, dass d'Ménagen, also d'Leit, déi een an der Famill hunn an enger Maison soins, net mussen do och mat spektakulären Haussen fäerten, dass se op den Seduer kommen. An da kommen déi Hëllefe fir d'Entreprisen. Do ass et jo elo net u mir, Iech déi am Detail opzezielen, Dir kennt se och souwisou, mee dat si jo dann och Hëllefen, déi mer konnte matdroen, Well och, contrairement zu deem, wat oft da behaapt gëtt, och vu verschiddene Patronatsvertrieder, datt mir net an der Realitéit liewen, si mir ganz kloer bewosst, datt et Betriber gëtt, deenen hir Realitéit elo schwiereg ass, an dat hu mer och ëmmer gesot als OGBL, datt se och déi musse gehollef kréien. Mee natierlech ass et awer och wouer, datt mir effektiv wahrscheinlech an enger anerer Realitéit liewe wéi verschidde Patronatsvertrieder an datt et, Musse cibléiert Hëllefe gi fir Entreprisen, déi elo ganz energivor sinn oder déi eeben och konfrontéiert si mat Schwieregkeeten. Déi Aiden do gemäss dem europäesche Framework sinn decidéiert ginn am Accord tripartite an déi kënne mir och nëmme guttheeschen. Et gouf dann bei den Aiden zu den Entreprisen och déi Méiglechkeet vun der Steiersteuerdeduzéierung fir ekologesch Investitiounen, och dat kënne mer nëmme guttheeschen an dat wësst Der och vun eis, dass mer do, wou mer nach kënnen, och trotz akuter Kris an trotz Energiekris, wou mer séier elo mussen Léisunge fannen, net d'Transition écologique dierfe vergiessen an dass dat net ze kuerz kënnt an dass dann hei och do nach en Accent gesat gëtt Kënnen mer och nëmme guttheeschen. Da koum nach déi Hëllef fir d'Entreprisen, déi eis net wierklech direkt elo wéi deet, déi eis awer betrëfft, ass déi vum Congé d'aidance sociale. Dat heescht, mir kréien duerch déi nei Direktiv, europäesch Direktiv Work-Life-Balance, sechs Deeg Congé aidant hei zu Lëtzebuerg an déi ginn elo zur Hallschent vum Staat finanzéiert. Also d'Entreprisen musse just dräi Deeg bezuelen an De Staat finanzéiert dann déi aner dräi Deeg. Fir eis ass et wichteg, dass de Salarié seng Deeg ze gutt huet a wann dat hinnen dann hëlleft iwwert déi schwiereg Zäit ewech ze kommen vun der Energiekris, dann ass dat, kënne mer dat och guttheeschen. Da kommen nach eng Rei Saachen dobäi, wou de Klimabonus verlängert gëtt. Dat sinn och gutt Saachen. D'TVA op reduzéiert ka wäert ginn op de Photovoltaik-Installatiounen, mee do si mer elo wierklech am Fine-Tuning a musse kucken, wat déi lescht Versioun vum Text dann hiergëtt. Wat nach eppes ass, wat och oft diskutéiert gëtt dobaussen a wat eis och um Häerz läit, dat ass déi Fro vun de Chauffage mat Pellets. Et war net wierklech e grousst Thema op der Tripartite, well dat jo awer nach eng Minoritéit vun de Menagë sinn. An awer ass et ugeschwat gi vun deem engen oder aneren, et ass elo esou, datt mer do nach ëmmer amgaange sinn. Den OGBL insistéiert, datt mer och mussen iergendswou Aidë kréien, fir Leit déi mat Pellets heizen, well och do d'Haussen enorm si vun de Präisser. Mir spieren awer do, datt déi Meenung gedeelt gëtt, och op anere Säiten, an datt mer hoffen, datt dann nach vläit zousätzlech do nach eppes kënnt. Ob et elo hei am Accord ass oder dono, muss ee kucken. Dat ass och elo net wichteg. Wichteg ass jo, datt d'Leit gehollef kréien. An dann dee leschte Punkt, an dat ass natierlech een, deen eis net esou gutt geschmaacht huet, dat ass kloer, do ass d'Diskussioun dann lass gaangen, lass getrëppelt gi vu Patronatssäit, also UEL, wat solle mer maachen dann, wann nach eng zousätzlech Indextranche géif erfale wéi déi, wou d'Previsiounen vum Statec haut virausgesinn. dat heescht eng drëtt Tranche am Joer 2023, a si wollten awer do onbedéngt en Engagement, also nieft allen anere Modulatiounen a Manipulatiounen vum Indexsystem, déi hinne virgeschwieft sinn, wollte se do vun der Gewerkschaftssäit en Engagement, déi dann ze reportéieren. Dat konnte mir net ginn, wéi Der jo wësst, an dat wollte mer net ginn. An duerfir hu mer dann do op e Konsens fäerdegbruet, wou d'Regierung ebe proposéiert huet, Wann nach eng zousätzlech Tranche am Joer 2023 géif erfalen, déi elo net virausgesinn ass, da muss déi bezuelt ginn, an dat ass jo fir eis wichteg. Awer en contrepartie kënnt dann eng Clause de rendez-vous an der Tripartite, wou mer driwwer schwätzen, dass d'Betriber finanziell Kompensatioune kréien, fir kënnen déi Käschte vun där drëtter Indextranche do opzebréngen vum Stat. Also, wuel verstanen, mir schwätzen net ëm eng Kompensatioun fir de Salarié, mee a fir de Rentner, mee eng Kompensatioun vum Stat fir d'Betriber, fir kënnen de Leit hir Indextranche ze bezuelen. Dat ass a groussen Zich den Inhalt vun dem Accord, deen Der jo awer alleguerte scho kennt an elo scho vill diskutéiert ginn ass an de leschten Deeg. Dat waren awer och d'Erklärungen, firwat et fir eis en Accord ass, dee mir matdroen a wou mir soen, mir haten eng Rei Haaptfuerderungen an déi sinn hei erfëllt ginn. Wéi ëmmer am Liewen ass dat heiten natierlech Dat ass e Resultat vu Verhandlungen a vu Kompromisser, wou jidderee muss agoen. An natierlech, wa mir en eleng géife schreiwen, géif en nach ganz anescht ausgesinn. Mee dat ass jo net de Fall hei. Mee eis Haaptpunkte sinn erfëllt ginn, eis wichtegst Punkten. D'Entreprisen hunn och gehollef kritt. Jidderee konnt sech a misst sech hei erëmfanne kënnen. Kritikpunkte bleiwen natierlech oppen. Mee déi sinn zum Deel elo net direkt ze léisen. A virun allem bleift fir eis awer déi grouss Kritik oder déi grouss dat grouss Fro vun der Steiergerechtegkeet op. An déi hu mer net an dësen Accord erakritt. An dat bedeit fir eis net, datt mer dat elo vergiess hunn. Au contraire, mir hunn hei en Tripartite-Accord, deen eng kuerzfristeg Krisesituatioun ofdeckt mat Hëllefe fir d'Leit, déi direkt de Leit entgéint kommen, a mat dem Erhalt vum Indexsystem. A mir musse weider alleguerten zesummen dofir eis asetzen, dass mer endlech Steiergerechtegkeet hei zu Lëtzebuerg kréien. An dat wäerte mir maachen, nach virun de Parlamentswahlen. A mir wäerten och do weider Kontakter zu alle Parteien huelen an weider eis Campagne maache fir eng Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun ze kréien, well dat ass finalement e weideren Index Netto-Klau wou do passéiert. Natierlech hu mer elo eis Indextranche brutto, mee netto kréie mer all Kess manner doduerjer, datt mer eben déi kal Progressioun leider nach ëmmer hunn. Déi muss aus dem Wee geschaaft ginn. Dat wäert, do gi mir net no, do gi mir net labber, loosse mer net labber an dat, Gëtt natierlech gekoppelt mat der Fro, Wou muss ee manner Steiere bezuelen? Muss mer ufänken, steierlech Erliichterungen ze maachen fir Ënnescht a Mëttelschichten? A wou kann ee méi Steierrecettë generéieren? An dat ass dann och gekoppelt mat der Fro vun der Méibesteierung op héije Revenuen a Kapitalerträg an op de Betriber. An dat ass e grousst Kapitel fir sech, wat haut net Thema vun dëser Pressekonferenz ass, mee Dir kennt och do e bëssen d'Positioune vum OGBL, an do si mir total prett, fir déi unzegoen an déi Diskussiounen, déi gären, ze féieren, fir do endlech méi sozial Gerechtegkeet ze kréien. Well wann ee vu sozialer Gerechtegkeet a manner Inegalitéiten an der Gesellschaft schwätzt, dann ass et iwwert de Wee vun de Steieren. An do ass et, wou et ze maachen ass. sou dass dat Thema och net vum Dësch ass. Voilà, ech mengen, dat ass de Haaptmessage haut vun eisem Comité national. Mir hunn nach e puer aner Sujeten ugeschwat, déi ech elo enke ganz kuerz duerchginn, dass Der dat awer wësst, well et net esou ass, dass mer just dat maachen hei am OGBL zënter Wochen, mee mir hunn, haut huet e Vertrieder vun der vun eiser OGJ, also vun eiser Jugendabteilung vum OGBL, hei eng Ried gehalen zu der Obligation scolaire. Dat ass e wichtegt Thema fir eis, déi Schoulpflicht bis 18 Joer, wou mer eng kritesch Perspektiv dodrüber geworf kritt hunn a wou mer erkläert kritt hunn, dass eigentlech dat, wat hei virgesinn ass, e Risiko ass fir déi Jonk an net déi Effeten do huet, déi, wéi d'Politik eis et versicht ze soen. Et gëtt gesot, datt et dat ass, fir den Décrochage scolaire ze verhënneren. Mir hunn haut nach eng Kéier zesummen diskutéiert, datt dat muss méi fréi ugesat ginn an enger Gesellschaft. Wa mer wëllen, datt déi Jonk hir Schoule maachen a gutt maachen, da muss mer d'Schoulen esou maachen, datt et och méiglech ass. An da fänkt ee beim Klengen Kleinkindalter an, bei den Primärschoulen un, an da mécht een et net, andeems een déi Jonk zwéngt, bis 18 Joer an der Schoulbänk sëtzen ze bleiwen. Och e wichtegt Thema. Ech kann elo haut net ganz am Detail drop agoen, mä wäerten nach drop zréckkommen. Och an der CSL ass et schonn bis d'Valérie Ries och huet och drop geschafft, huet och en Avis, e kritischen Avis dozou geschriwwen, fir deen deen sech do interesséiert. An da si mer dann an eisen eenzelne Secteuren e bëssen enke duerch en Tour d'horizon gemeet, wat wou leeft. An mir hu festgestallt, dass eng ganz Rei Kollektivverträg ofgeschloss gi sinn, gutt Kollektivverträg ofgeschloss gi sinn, An dat mécht Freed, dat deet gutt ze gesinn, dass och an dëse schwéieren Zäiten nach Lounverhandlunge stattfannen, déi positiv sinn, mat reelle sériöe Resultater fir d'Leit, mat Verbesserunge vun Aarbechtsbedéngunge, Verbesserunge vu Paien. An déi si geschitt, also déi sinn op ville Plaze geschitt, mee haut speziell hu mer d'Services publics e bëssen duerchgekuckt. An de Gemengen ass e Kollektivvertrag zu Wolz ofgeschloss ginn, een zu Stroossen an dee ganz wichtegen an de Südgemengen e Kollektivvertrag mat super Resultater, mee och an der Privatwirtschaft hu mer gutt Kollektivverträg ofgeschloss an do si mer grouss ënnerwee am Secteur vun der Moud, e Secteur wou gewerkschaftlech ganz schwéier war, well dat kleng Betriber si, kleng Buttiker, wou et dann leider duerch eis nach ëmmer feelend Reform vum Kollektivvertragsgesetz, net esou einfach ass, ee grousse sektorielle Kollektivvertrag fir se all ze hunn, muss mer da elo higoen a mir verhandelen ee bei d'SARA, mir verhandelen ee bei d'C&A. Alles dat ass geschitt an dat si richteg Verbesserunge fir déi Leit, déi bei d'C&A beschäftegt sinn, déi elo do komm sinn an dat mécht wierklech Freed ze gesinn. Mir hunn och ee bei Axian gehat, mir haten ee bei Etam, mir haten een, eng Verlängerung vum, mee do kënnt elo eng laang Lëscht, déi, eng Verlängerung vum Kollektivvertrag vun de Garagen. Alles dat sinn. Beweegungen, déi, déi wichteg si fir, fir déi schaffend Leit. An do setzt, ginn awer och gutt Zeeche gesat. Mir hunn och e Punkt gemaach iwwer déi sougenannte Glas-Tripartite bei der Guardian. Do ginn ech net drop an, déi kennt Der, déi huet d'Regierung mat offiziell publizéiert. Mir hunn och iwwer d'Tripartite, déi sektoriell vun der Luxair geschwat. Do war, mengen ech, gëschter och genuch iwwerall an der Press, mee huet d'Michèle Cloos eis nach eng Kéier de Bericht gemeet, wat passéiert ass a wat erauskoum. Jo, an dann hu mer nach eng Kéier iwwert déi méi tragesch Situatioun vu Liberty Steel zu Diddeleng geschwat. An do ass et einfach onsécher. A wat mer kënne soen, ass, dass mer dee Site net vergiessen an dass mer eis Suerge maachen, ëm d'Zukunft vun dem Site an d'Zukunft vu virun allem natierlech deenen 170 Beschäftegt, déi all Dag net wësse wéi d'Moar ausgesäit. An do bleiwe mer och um Ball an esoubal do iergendwéi Décisioune spruchreif sinn a weiderginn, wäerte mer och Iech alleguerten informéieren. De Stefano ass do zoustänneg fir den Dossier an ass och present, wann Der Froen dozou hätt. Jo, dann hu mer eis normal intern Aktivitéiten duerchgeholl, Nominatiounen an esou weider. An dat war, mengen ech, e bëssen den Tour vun eisem Comité national vun haut de Moien. Also wichtige Message, Den Accord tripartite ass ugeholl ginn. Dat heescht, mir kënnen och elo do ënnerschreiwe goen, moi, wann d'Signature da sollt sinn, wa mer eis eens ginn um Text. Ok, dann soen ech Iech op alle, ech kucke elo just eng Kéier meng Kolleegen hei, ob ech näischt vergiess hunn, an soen ech Iech elo schonn erëm eng Kéier villmools Merci fir Är Gedold, an hei si mer, wann Der Froen hutt.